اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامی نظار انتہائی شکریہ سب دا تشریف کھیلا گئے کہ ہے موت دا وقت مقرر لکھیا رب دی زورا ور تقدیر ہے ہے موت دا وقت مقرر لکھیا رب دی زورا ور تقدیر اے۔ موت توں بچݨ کیتے کہیں دی چل نئیں سڳدی کوئی تدبیر اے۔ شہزاد مرݨ توں پہلے مر ونڄ دنیا کہیں دی نئیں جاگیر اے۔ موت دا ذائقہ چکھ تے راہسیں عالم فاضل بھانویں پیر۔ تے شمولیت تھیسی کہ کیک بی غوث بخش وارث وارث بن تے سنگت نال نبھاوی آئے غوث بخش وارث وارث بن تے سنگت نال نبھاوی آئے بے وارثیں دا ہا او وارث پیار دی راند رساوی آئے بے وارثیں دا ہا او وارث پیار دی راند رساگیا ہے شہزاد بوا ہے وارث سائیں دا جنت دے وچ گھر ہووے مرتے رہو ہی دنیا تے مکدی گار مکا گیا ہے انہاں دی کیفیت یہ ہے جڑی میں تھوڑا جی میرے بات اکس بندے کی کم میں تے ہن میں کلام پیش پہ کرنا سی توجہ بند ایک

ہک رت وچ ہک نال ہک تھی تے ہک رت وچ ہک نال ہک تھی تے گھڑا گجھ دے نال شہباز ہوندے شہزاد جتھاں مئیں مک ونجے او عشق دا سئیں آغاز ہوندے اے بند سی این دا اک بند سی کہ این عشق دی تڈ کوئی کوئی چیندے جے تڈ کر گئیں ول پھڑ کے نہ این عشق دی تڈ کوئی کوئی چیندے جے تڈ کر گئیں ور پھر گی نہ ہی راہ وچ کوئی رول کھپ گئے ہن ہی راہ وچ کوئی رول کھپ گئے ہن جے ٹر پئیں تاں ول تھڑ گی نہ ایندی لاگ وچ انگ انگ جم ویسی ایکوں جمن توں پہلے رڑ گی نہ شہزاد جے یار دا دل چاہندے اوندے کتیاں کوں وی جھڑ گی نہ۔ آج ایک میں ایک بنزی تھے دا جی تھے دا کہ تھے تھپ تھپ تھے ہوں تھاپ دے وچ خود زور اندال تھپی جوے دے تھے تھپ تھپ تھے ہوں تھاپ دے وچ خود زور اندال تھپی جوے دے ایک عشق آدھن جی کو تھاپ دے وے او وچ میدان لوٹی جوے دے تھوڑی داد پوری پورے ڈویژن دی داد سی سردار سمجھدار ہے تھے تھپ تھپ تھے ہوں تھاپ دے وچ خود زورے نال تھپی جویں دے ایکو عشق آدھن جیکو تھاپ ڈیوے او وچ میدان لٹی جویں دے نہیں چلدی عشق اچ ڈو نبری سچ کوڑ اتھیں پرکھی جویں دے شہزاد ہووے جت جلوہ یار ات بن تکبیر کوہی جویں دے

ول ڈھال دے دے خود ڈھلدا نئیں شہزاد اے ول جے گل دے وچ پے ونجے ول نکلدا اج میں لکھن سی ہی حساب دا کہ بھے پھڑک دی رہی میرے سینے وچ بھا بھانبڑ عشق دے تار اے پھڑکدی رہی میݙے سینے وچ بھا بھانبھڑ عشق دے تار والی نہیں ریہا کجھ ہک نہیں ریہا کجھ ہک چڑنگ دے وچ لگ گئی اے بھا تکرار والی نہیں لگدی اے بھا نہیں لگدی بھا اے ہر کہیں کوں اے اے بھا ہے قول قرار والی شہزاد ہی بھا وچ یار کوں ڳول جے رکھدی اکھ دیدار والی۔ ہر ہنج دے لوک تے ڈس ڈس تے ہر زخم اتے تحریک لکھاں۔ ہر ہنج دے لوک تے ڈس ڈس تے ہر زخم اتے تحریک لکھاں۔ ہر ہنج دے لوک تے ڈس ڈس تے ہر زخم اتے تحریک لکھاں۔ جو تیرے عشق اچ نچاں عبادت ہے رانجھا بن تے کیوں نہ ہیر لکھاں۔ معشوق کولے خود عاشق کوں اوندے ملݨ دی کوئی تدبیر لکھاں۔ شہزاد جے ممکن ہووے تاں دل آہدے اج تقدیر لکھاں۔

جو تیرے عشق اچ نچاں عبادت اے رانجھا بݨ تے کیوں نہ ہیر لکھاں معشوق کولے خود عاشق کوں اوندے ملݨ دی کوئی تدبیر لکھاں شہزاد جے ممکن ہووے تاں دل آہدے اڄ تقدیر لکھاں میں ایک اردو دسیں پکچر کرنا کیونکہ اردو کی تھوڑا ٹائم لوں کہ کیا ملے گا عشق بہا کے اب میری قبر پہ اے جانے جان